Хаклӑ пирӗн тусӑмӑрсемӗр, ӑраскал кӑларӑма тахҫанлӑнпах тимлесе итлекенӗмӗрсемӗр, паянхи кӑларӑмра эпир сире ҫу уявӗсем ҫинчен каласа парасшӑн. Чӑваш халӑх йӑла-йӗркипе ҫыхӑннӑ авалхи уявсем хальхи самантра та пире савӑнтараҫҫӗ-ҫке-ха. Паянхи калаҫу каллах чӑваш халӑх уявӗсем ҫинчен пулӗ. Кӑларӑмра эпир акатуй ҫинчен калаҫӑпӑр, уявпа ҫыхӑннӑ тӗрлӗ самантсем ҫинче чарӑнса тӑрӑпӑр. Чӑвашсен иртнӗ авалхи вӑхӑтранпах тытса пынӑ илемлӗ йӑласем-уявсем халӑхра чӗрӗлсе, вӑйлӑланса каялла таврӑнаҫҫӗ. Вӗсен шутӗнче тӗрлӗ уявсем пур. Ҫӑварни, Сурхури, Акатуй, Ҫимӗк, Ҫинҫе, халӗ ытларах Питрав тени

Акатуй уявӗ тени ҫирӗпленнӗ. Акатуй сӑмах ака туса пӗтернине, ҫурхи ӗҫсенчен ӗҫкӗ-ҫикӗ йӑлине туса ирттерсе уйрӑлнине ӑмӑртса кӗрешсе, выляса ҫӗнтерсе чӑвашлӑх тытӑмне, ҫӗр ырлӑхне вӑйлӑлатнине пӗлтерет. Ваттисем каланӑ тӑрӑх, ҫурхи акара акапуҫ тырӑ акнӑ анана пӗтӗҫтерет иккен. Акатуя пӗр вӑхӑтра ӗҫлӗ юрӑ уявӗ тесе калатчӗҫ. Эдуард Мурзаев каланӑ тӑрӑх, ака, ак акан, тӗрӗксен авалхи сӑмахӗсем. Вӗсем уй-хире, ака-уя, сапӑнакан юхӑма, юханшыва пӗлтереҫҫӗ. Ҫӗре сухаламалли хатӗрсене чӑвашсем акапуҫ, сухапуҫ, тутарсем вара сабан тесе калаҫҫӗ. Сабан сӑмах йывӑҫ турачӗ, плуг, акапуҫ, ана треннӗ.

Мункун иртсе кайнӑ хыҫҫӑн чӑваш акана тухма хирӗҫӗсене хатӗрленме тытӑннӑ. Тырӑ тӗшне тӗрӗсленӗ, суха пуҫӗсене юсанӑ, тӳрлетнӗ. Тата Акатуй уявӗ валли апат-ҫимӗҫ хатӗрленӗ, сӑра пӗҫернӗ, ҫӑмартасем те хӗретнӗ. Кашни ҫемье йӑратне уява тӗрлӗ кунсенче те пуҫлама пултарнӑ. Уявӗ вара эрне тӑрӑшшипех тӑсӑлнӑ. Хуҫасем хӑнасене кӗтсе илме хатӗрленсе ҫитсен хӑйсем патне тӑванӗсемпе кӳрши аршине хӑнана чӗннӗ. Хӑнасем ҫитнӗ ҫӗре пӗтӗм ҫур таврашне тасатнӑ, капӑрлатнӑ, сӗтел варрине алтӑрпа сӑра лартнӑ, тӗрӗпе эрешленӗ алшӑлли ҫине ҫӑкӑрпа чӑкӑт хунӑ. Кашни хӑнана хуҫа тарават кӗтсе илнӗ, алран кайми аки-сухи юрӑпа уява пуҫласа янӑ.

Кӗскен хуравлама та май ҫук пуль. Ял-ял пур ҫӗрте те хӑйне майлӑ уявланӑ. Хӑшӗсем ҫурхи уяв, ҫурхи вӑйӑ, тапӑ, пуху, хӗр аки тесе калани те пулнӑ. Тӗллевӗ пӗрре, ваттисене, вилнисене, ҫӗр ырлӑхне асӑнса ҫут тӗнчерен Ырӑ лӑпкӑ, ҫанталӑк ыйтса у чухне, уй чӳкне чӳкленӗ хыҫҫӑн тепӗр кунне кунӗсенче ял халӑхӗ тӑрӑхри ялсенчи ҫынсем, ҫамрӑксем акатуйлӑхне ҫаранне пуҫтарнӑ. Акатуй лапамӗнче акатуй юпи кашти ларнӑ. Унӑн хӗреслӗ турачӗ кашти ҫине тӑватӑ пит шӑлли ҫакнӑ. Пит шӑллисен пӗлтӗр качча кайса туйтун арӑмсем панӑ. Ҫитӗннине палӑртас текен ҫамрӑк паттӑрсем юпа ҫине улӑхса пит шӑллине илсе анмалли вӑйӑра кӗрешнӗ. Пит шӑллине илсе ансан ӑна кӑкӑр урлӑ ҫакса янӑ. Акатуйра лашасемпе ӑмӑртмалла та чупнӑ. Е тата хӗрупраҫ панӑ пит шӑллине юланутҫӑ вӗҫтерсе ҫӗклесе пыраканскере хуса ҫитсе

умне тухнӑ, ун умне йывӑҫ чашӑкпа чӗрӗ ҫӑмарта, йӑва юсман, пӗр чашӑк чӑкӑт, алтӑр чӗреспе сӑра лартнӑ. Кӗлмӗҫсем кӗлӗ сӑмахӗсене каланӑ. Ҫут ҫанталӑкран ырӑ кунсем, ҫӗр йышӗнчен пулӑхлӑ тыр-пул ӳстерме, ҫӳлти Турӑран ырлӑх-сывлӑх, йӗркеллӗ пурнӑҫ ыйтсан, ҫӑмартасене ҫӗр ҫине хывса тӑватӑ еннелле кустарсан, персе е Ывӑтса пӑрахсан, ҫӗр, ака-уй, амалантӑр, ака-туйӗ чипер ирттӗр тесе уява уҫнӑ. Ҫак вӑхӑтра е кайран алран кайми аки-сухи юрра юрланӑ. Каҫ енне кайсан е кӑнтӑрла иртсен юпа умне лартнӑ кучченеҫсене кӳлнӗ лав ҫине хурса Кӑҫал авланнӑ ҫамрӑксем вӗсене пӗрер ватӑ е арӑмҫӑ ертсе пынӑ, акнӑ, ана ҫине кайса пӑрахнӑ е чавса хунӑ. Ани пӗтӗлентӗр, тырӑ ҫӑмарта пек тулли пултӑр тесе каланӑ. Ун хыҫҫӑн акатуй ҫаранне таврӑннӑ. Каҫ енне ватӑраххисем ялсене саланнӑ. Ҫамрӑксем вара васкаман-ха. Вӗсем юрланӑ, ташланӑ, вӑйӑсем вылянӑ, вут хывса вутях чӗртнӗ. Ун умӗнче карталанса йӑла юррисене юрланӑ. Ҫунса тӑракан ҫулӑмлӑ вучах урлӑ сикнӗ е ку йӗркене акатуй вӗҫленнӗ кун та ирттернӗ. Молитвах чувашии спрашивали у Всевышнего Тура, главного Бога, и

Также покрывали вышитым полотенцем. Все участники ритуала в праздничном одеянии шли со специальной песней, предназначенной для этого случая. Кирежӳ паттӑрӗсен таврашӗнче пӗр-пӗринпе кӗрешмелле тулли пӑрҫа миххисене ҫӗклесе чупмалла, чӑпӑрккана туртса илсе шартлаттармалла, йывӑр япалана чула е Икӗ пӑтлӑ кирӗ пуканне ҫӗклемелле, выртакан пӗренесене каска пуканӗ тӑратса лартмалла ӑмӑртнӑ. Вырӑн-вырӑнпа урӑхла вӑйӑсем те пулнӑ. Ҫамрӑксем хӗрачасене чуччу карусельпе шавлӑ нухлаттарса ярӑнтарнӑ, катаччи тарантасӗ ҫине ларса юрӑсем шӑрантарнӑ, акатуй Ҫаранӗ тавра юрла-юрла ҫаврӑннӑ. Ял-ялсенчен пуҫтарнӑ халӑх илсе килнӗ кучченеҫсене эрех-сӑрана урапасем ҫине уҫса лартнӑ, хӑйсен пӗлӗш тӑванӗпе пӗрле калаҫа-калаҫа хӑналанӑ, купӑспа шӑпӑрне те каланӑ, юрланӑ та, ташланӑ та.

Уявсем вырсарни кунчченех тӑсӑлма пултарнӑ. Уява пӑтӑ, ҫӑмарта пӗҫерсе, ашшӗ шаласа ҫисе вӗҫленӗ. Акатуйра ҫӗнтернӗ паттӑрсене ҫитес акатуйччен ятран асӑнса хисепленӗ. Уяв иртсен ҫарана юлнӑ япаласене пуҫтарса тасатнӑ, унта утӑ ӳстернӗ. Ҫапларах йӗркесемпе пурӑннӑ пирӗн ватӑсем. Татах ас тутаратпӑр. Пур вырӑнта та уява ака-туя пӗр пек йӗркепе пурнаҫласа пынӑ. Ҫав вӑхӑтрах пур ҫӗрте те хӑй майлӑхӗ те пулнӑ. Ҫамрӑксем ҫак кун авланнӑ, хӗрсене вӑрланӑ. Тахҫан авал шывпа ҫӗре авлантарнӑ йӗрке пулни ҫинчен те ҫырса хӑварни пур. Хальхи вӑхӑтра ака-туя мӗнле йӗркелесен лайӑх пулмалла-ши?

Видимо, Агадой следует проводить, стараясь сохранить все лучшее от традиционного его ритуала. Ҫу уйӑхӗнче Агадой кунӗсем Чӑваш Енре пысӑккӑн анлӑн пулса иртеҫҫӗ. Вӑл халь республика кунӗпе те ҫыхӑннӑ. Хальхи вӑхӑтра та чӑвашсемшӗн шутсӑр пӗлтерӗшлӗ. Ҫак уяв вӑхӑтнелле мӗнле инҫе пурӑнсан та нумайӑшӗ тӑван ене ҫитсе ӳкме тӑрӑшать. Ку уява анлӑн ирттереҫҫӗ, тӗрлӗ ҫӗршывсенчен халӑх пултарулӑхе паллаштаракан ушкӑнсем килсе ҫитеҫҫӗ. Ку Шупашкара шутсӑр илем кӳрсе тӑрать. В Чувашии в июне широко празднуется Агатуй, который заканчивает все празднества, связанные с напоминанием старинного праздника всем потомкам, живущим на земле,